Helo, siwmai, enw fi yw Steff o Sgiliau. Heddi ni'n mynd i wneud sesiwn yn syliedig ar cryfder a cyd bwysedd. O'r gorau, na gyd bydd angen arnoch chi bydd hosan, pel drod neu rygbi neu hoci. O'r gore. Felly, ni'n mynd i ddechrau. Ni'n mynd i fynd trwy'r gweithgareddau yma yn eitha cyflym. Byddwch chi siwr yn gweld bod chi'n cyrraedd rhyw fan, neu falle bydd rhai nhw chi'n gallu neud nhw gyd. Ta le chi'n cael trafferth gyda, stopwch fyna, ymarferwch e tan bod chi'n gallu cael e cyn symud mlaen i'r un nesaf. Felly, ni'n mynd i weithio ar rolio o'r gorau, ond rolio mlaen. Nawr te, byddwch chi'n rhoi'r hosan o dan eich pengliniau chi. A na gyd chi'n mynd i wneud yw rolio nôl a mlaen i ddechrau. Hosan, dan y pengliniau. A chi'n mynd i rolio nôl a mlaen. So ni moyn y pengliniau, uh, pengliniau i cyffwrdd ar llawr. Felly ni'n rolio Nôl ymlaen. Os ni'n gallu meddwl am cadw'r bola yna yn dyn, achos cryfder heddi yn mynd i fod cryfder yn y canol, bola a y coesau, o'r gorau. Felly, triwn ni pimp arall yn yna'n gloi. Os ydych chi defnyddio'r hysan i helpu chi ddod nôl lan, coesau gyda'i gilydd, Tensiwn yn y bola. Good, nawr te. Fi'n siŵr bod rhan fwyaf chi yn llyd o ben â hwnna. Ni'n mi anghofio am yr hosan am eiliad, ni'n mi cadw yn eitha agos, dim nôl at hwnna wedyn. Yr un nesaf ni'n mynd i wneud yw dwylo dan y uh, coes. Dych chi'n meddwl, ewn ni fan hyn gyntaf. Dwylo dros y pengliniau. Yr un peth to, rolio nôl a mlaen. Dwi'n gweld e. Coesau gyda'i gilydd. Tensiwn yn y bola. Y byn ni anelu i wneud ar y diwedd, bydd cyrraedd nôl lan i'n coesau ni. Ond ewn ni trwy'r ymarferion hyn nawr, jyst fel bod ni'n gallu datblygu'r cryfder a'r cyd bwysau sydd angen. Newn ni pedwar bach arall. Tri. Dau. A un bach arall. Lot o tensiwn yn y bola. Nawr te. Yr un nesa. Coese allan yn syth. Dwylo o dan y coese tro hyn. Gorau gwmwys rhywun peth to. Nôl am la. Gorau. Coesau'n syth tro hyn. Fi'n trial ddim defnyddio'n Breichiau ni. Cadw lot o tensiwn fan hyn. Good. Da iawn. Yr un nesa. Neud hwnna, ond gyda coesau wedi plygu. So fi'n ni'n neud siap. Mwyr bach a gallwn ni. Nawr, dydy rei ddim cweith fel sit-ups. Ond maen nhw'n dachrau nawr Dachrau llosgi, cyhyrau yn y bola. Yn dachrau llosgi, nawr de. Os ti'n gallu rhoi ben o hwnna, ni'n symud mlaen yr un nesaf, nawr de. Dachrau mynd yn fwy caled. Ni'n mynd i cydio yn ôl yn yr hosa nawr, a be ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i gydio ynddo fe, a dalle uwchben ein pennau ni, achos yn anffodus, dyn ni ddim yn cael defnyddio ein dwylo ni, yn gore. Wneud yn siŵr bod ni yn datblygu cryfder, digon o gryfder yn y bola, a'r cydbwysedd i godi. Nawr te, fi'n siŵr bod y lot o chi'n gallu gwneud rhywbeth tebyg i hyn. Byddwch chi'n dod lan, defnyddio'r dwylo i'r trad. Digon rhwydd. Beth i ni'n trial wneud yw, Torri allan y dwylo, fel bod ni'n dod yn syth lan i'n traed ni. A ni'n mynd i gydio'n y hosan, jyst i wneud siŵr bod dwylo ni i'ch ben yn pen ni. Felly, gewn ni cwpl o marferion gynta, rolio nôl ac ymlaen gyda'r hosan uwch yn penne ni. Cwtio'r coesau mewn. O'r gorau. A na gyd sy'n ni ar ôl wedyn yw trial aros ar yn trad ar y diwedd. Nawr te, dewch i ni cael gweld os gallwn ni dod i bennau. Nawr te. Barod? Ti'n waniaeth os ydych chi'n gallu gwneud e? Dim ond trwy ymarfer hwn nawr, byddwch chi yn dod i benna. Nawr te. O, oh, reit te. Is i lan i'n rhad i. Fel ych chi wedi gweld, ni wedi colli cydbwysedd, is i nôl. Felly, ni drio wneud y to nawr. Trio dod lan a aros yn yr unfan. Bydd lot o chi falle sy'n neud gymnasteg yn gallu neud hwn yn effeithiol iawn. Nawr te, un peth to, coesau gyda'i gilydd, plygu'r pengliniau, os anwch chi'ch pen chi, lawr. O, oh, bit i bod, fi jyst yn colli Cydbwysedd reit ar y diwedd. Sa i'n gwybod sut 'y chi'n dy bennau. Allwch chi cael cwpwl fwy o ymarferion fan hyn nawr i drial cael e'n iawn. Lot o tensiwn yn y bola. Dwi'n mynd i drial unwaith to. Wel, os do'n i ben lai. Dod lan heb cwmpo nôl. Cwmpo nôl. Sa'n i'n meddwl bydd yr anhawster i rhan fwyaf. Nawr te. Lan. Nôl! O, oedd e'n well, ond oedd e ddim yn berffaith. Felly, fi'n gwybod beth bydda i'n neud nes ymlaen heddi nawr, bydd dod nôl i ymarfer hwn. Mae un arall i gael. Nawr, tybed os oes rhai yno chi yn mynd i gallu gwneud hwn. Fi'n mynd i drial e. Sa'n gwybod faint o'n look a fi, achos o'n i ddim wedi gwneud hwnna'n berffaith. Ond, ni'n mynd i drial e. Be ni'n mynd i wneud tro hyn yw, Trial dod nôl lan ar un gos. Yn gore. Felly newn ni ymarfer rolio nôl ymlaen gynta. Byddwch chi un cwrs yn syth, a byddwn ni'n plygu yr un gos. Okay. So byddwch chi'n ymarfer nawr rolio nôl ymlaen. Fel hyn. Oce. Nawr te. Dewch i ni cael trio le. O, fi'n credu oedd bach o lwc yn hwnna. Rhyn peth nawr ar yr ochr arall. Gore. Felly, oedd hwn yn syth gyna. Dwi'n mynd i blygu hwn. A mae hwn yn syth tro hyn. Yr un peth to. Pasan yn yr ar. Dwi'n mynd i marfer gynta. Rolio nôl ymlaen. Mae bach yn rhyfedd. A wedyn pan ydw i'n barod, fi'n mynd i fynd tro hyn. O, oh, yna beth od. Gallu neud y ddwy drod ar wahân, ond yn cael trafferth neud y ddwy gyda'i gilydd. Diolch yn iawn i chi. Rhywbeth i chi i ymarfer, rhywbeth i chi trial getre. Heriwch eich rhieni chi, heriwch eich brodyr a'r chwiorydd chi. Ond, dachrau gyda hwn, Ac adeiladu lan yn slo bach o fyny.